Selamat kitai betemu baru bala mayuh ba program pengingat tuai cherita Bujang Lembau Pematau Menua anak Tegong Merawa Remaon Sana ba tusun ti ke dua puluh satu ke sekali tu nya alai tusun ti ke dua puluh nya tadi kita udah ninga ke penatai seduai menyadi tu anak Bujang Lembau Tegong seduai kilat ke mai pala. Ngi kila tiga igi, ngi tegong empat igi lalu sida serumah iya ke dulu kaki iya damu bulu burit bugat tesat nyumpit damu bebulu tumbong bugat tesat nengkalung tu tadi udah sedia penuh nganti seduai ba tengah laman nganti seduai ke datai. Nya alai sereta seduai datai dia dia deh babi enda sigi udah dipelintang ke orang ba kaki tangga. Nya kena orang nyambut penatai seruai ke mai pala nya tadi. Datai seruai dia, aki seruai iya Damu lalu ngasuh seruai ngayang babi nya. Nyadi seruai iya besuah-suah ngayang babi nya tadi dah. Nyadi siku ngasuh siku, eeh dei makih ngayang nya ketua laban nuan sigi. matak jalai tua. Baik aku bisi entudi ari belakang pia aku kilat madah ke menyadi ga tegung nya tadi. Iya ga tegung tebiak ari iya. Ninga munyi nya ada enda chechamang kenu tegung tadi wai ada deram ke iya sangkuh ngagai deko babi. Baka ke bedau ngenyak ke enteran sangkuh jari iya. Peda kenu sangkuh enda udah tepuruk. lalu ngejak ke papan bandir tapang kalai sida manggai ke babi nya tadi. Nyadi singkap bandir tapang nya tadi tebal ke orang. Ukai tebal bebuyak tebal sigi tebal enggai bisi setempa. Endang tak. Selalu dengkang rak dia nya. Kenu ko jako orang da banjir tapang nya tadi. Sigi selalu dengkang rak ba kaki tangga dia nya. Alai orang nya tadi nyengkalan ka babi enti lebuh orang nya deka ngiang babi. Nya tuju iya banjir tapang nya tadi. Tang, enda tegung nya tadi tak empai sempat orang. Narit reko babi nya ngelui puting papan bandir tapang nya tadi, alai iya lalu ngeram ke sangkuh nya dinga tak semetuk papan bandir tapang nya tadi tepecah ko iya. Kena rejang ujung sangkuh nya, orang ke dia enda munyi magang meda pengering tegong tu tadi ngebus ke sangkuh iya ngagai papan bandir tapang nya tadi. Bukai nya bandir pelai nya. Ti ngira. Dalah babi ke gaya enggau nya tadi anyong-anyong kecing ke atas. Ti enggi ari orang ke bediri dia. Sebarang sida ke bediri yen tadi ke bisi kena pechik babi nya nyau mindah ke bukai sida iya. Tang ukai semua, ukai semua sida ke kena pechik nama nya tadi pechik darah babi akan bepeching ke atas. Enda kita anih irau kediri dipechik babi nya laban sebarang sapa kita ke kena deka berani lalu kebal mega pia ku Tegong bejaku ai. Ninga menyinyia dia disera ke uji bujang. Iya ka sama bisi bediri enda jauh ari nya tadi. Nyu berebut-rebut dudi nya alai mansang kia. Nyu ukai rari agi. Ngica ka diri nyu bisi kena pecik darah babi ka mengkeciang nya tadi. Sebarang kena puas ati lalu ngunsut diri empu nya enggau darah babi nya tadi. Tu nyu ngambi ari rekung babi nya nempa palit ke tubuh diri empu ke nya. Enda nemu meh kitai baka ni ke gaya pemisa iya ke kinya tadi. Nya alai udah tembu nya tadi. Sida perlu niki datai ba pala tangga dia utai palu miau seruai menyadi nya ngena manu labang udah dibiau nya baru indai seduai senai enggau ibu seduai ke benama Santa pen lalu nyambut antu pala ke dabai seduai menyadi nya tadi. Orang palu rami kenu dia ngejalai nengah ruai. Chukup diri ngena tabuh ngena surat nyawa orang lebuh maya nya orang kena ku Bantu Palai tadi. Nyadi pengerami sida eka sehari nya lalu ditampung nyentuk agi malam. Pala ku ulih seduai nyadi nya tadi palu disangkah sereta semalam malam-malam nya sida ngereja. Nya alai naka meh pengerami sida nyentuk ke nyau tawas pagi siti. Seduai menyadi nya mega. lalu becerita ngagai sida serumah pasal penjalai seduai iya ke debai apai seduai iya Bujang Lemau ngagai mayuh macham menua. Aaa nyau rindu meh sida iya ninga cerita nya tau ina nadai munyi nadai enkeretik nyau bekebengah sida iya. Nyau pengujung jaku dia kilat bejaku ngagai aki iya da mu. Nyadi tu aki pesan. Ba penguai aki, kitai enda tau enda nili gawai enchabuh arung ke kena ngintu pala ke ulih ke mulai nya. Pia ku kilat madai ka enda ku uchu ba iya perengka kena begawai kitai enda sigi bisi ukai kitai tu kala sentok kitai tuai enda baka nya dia. pia ke saut aki seduai Damu. Hari nya Damu perlu bejaku enggau saudara serumah aaa kitai tu pia ka pengawa tu enda tembu ngangka tu aja laban kitai enda tau enda nirih gawai enchabuh arung. Nyadi timpuh letak aku tujuh hari diatu enam hari puan ketujuh kitai nyadi. Nya alai kita iko inu inu tau nyendia ka rengka dikena kitai begawai ari diatu. Pia mega kitai serumah ka lelaki megi ga ke utai ke lauk sebelah babas sekumbang dalam timpuh tu. Kitai enda ibuh mayuh ngambi orang abang semina kitai ditu nya ngambi orang dili dia enggau sita uhh nama nya sida ke ba Tinting Kemayau din. laban pengawa tu ukai nyengala gawai ke besai mina kitai tu gawai enchabuh dong aja jalai denya tadi sida serumah happen nadai mantah iku damu sama bela setuju mega ninga utai ke dipadah ke tadi nya meh jaku damu tu suba enda segi enda. Betingkah orang asai iya nyebut, orang sigi setuju magang. Bisa jaku agi da mung tu semua. Sekumbang maya timpuh sebedau gawai nya nyadi, dia sida serumah penyebelah kiruh. Taja pen pengawa nya tadi enggi sida da mung sebilik aja tang sida sama besaup bebantu ngereja ke utai ke dikereja. Lebuh ngintu gawai tadi. Aa sebarang ke ngasu ngasu meh ke nurun ke tanah lalu sama nurun tanah begiga ke utai ni ke nurun ngupa meh nya macam meh nya sebarang ke berikan nyau ga nurun bebai ke jala bebai ke tubai dek kena ngulih ke ikan laban Menua ke agi jeru agi ke usung bedau mayuh mensia nguan batang kanyau tu mung nya. Nya alai tak peneka sida iya sebuat mai utai ke digiga sida iya. Bisi cheriti siti lubuk ba temawai sida ke terubah iya ku Akih Lengembang. Lanting nya da kumbai sida iya lubong ka ruah. Lubong nya dalam, dalam ke nilung. Bisi ngetu kami dia enggau lama nya madah ka aku. Bakeh, ku iya nyin. Nyin datas nyin ba tinting muak ka kiba batang ka nyau nyin. Temawai ati kita keterubah nyadi tu suba lubong ka ruah tu. Nya ari ulu nya penai sida iya. Ditu mikan ka pemadu mayuh dalam lubong tu, ku iya. Iya udah. Udah tulih ka ikan dia, macham-macham ikan sida sumat, sida kurung, sida apa. Naka ke mayuh-mayuh ulih pukat, ku iya nganu aku. Lubuk nya. Nya aku meda gaya lubuk nya. Aku taja nemu nyemrai. Enda ku berani terjun ka weh. Au. Tang enda nemu sekali ke nya. Agi mayuh ikan dalam ai dia. Nik te nemu ukai semina ikan labi rumah apa pun. Enda nemu kitai. Nya alai nya gaya cherita iya tu nya sigi nya diatu tang iya ka ba cherita tu nitih ka pemadah kita dalam taun urang taun seribu enam ratus meh nya da empat belas serak hari tubuh ku tu enggai nyadi enda mayuh iya maya nya nyengka aku merau aja deh ngulu batang kanyau nya ika kena tutok sengayuh deh umbah bayi meh ya kira pa nya iya. Nya alai udah nya tadi re. Ikan ke ulih sida iya nya macam meh jelu ke ulih sida nya ikan salai meh nya babi bekinya ke macam-macam. Kai nya bisi pah tai iya sebengkah ke tai diatu kieh nya empau meh nya naka salai enggau kasam nya meh kena ngenang ke iya. Upa nya penuh ruai meh alai nubung ke mayuh bansa upa. Ni ni bansa upa, upa pantu, upa nibung, upa aping, upa bindang nya upa jaung nya enda nemu nama agi bisi upa bukai kelo baku. Timpuh penyu ambih nya datai gawai perlu nyadi mega. Sida serumah pan nyu kiruh mega nyambut penatai pengelabang. Taja kena mayuh buah rumah dipadahka sida Baka ke selama lebuh maya Bujang Lembau Kayan suba tu, inyu sekayu batang kanyau nya rumah enda kandau okey. Tang sekali tu enda lebuh ke bawai enti tadi. Utai ke nyengalai nadai entu tak nyengalai nyadi ka lebuh mai nya laban antu ke datai ngantu pengawa nya tadi nyangka nemu pengawa nya enda entu besai deh. Tang penatai sida nya tak nadai dipeda orang bukai semina sida gamu sebilik aja bisi meda ulih berandau enggau sida iya. Lebuh sida datai amat teberenyut-berenyut ruai jama sida nya. Orang bukai nadai munyi laban sida iya nya nemu nya entu. Tudah tudah ini kitai satu pelaba aku nyampau mih iya enggai agi iya. Bela beli baka ke suba tu ai engka nyudah jera. Digasakka pandak segatak seberai bungai nuing ne udah ninga kita cherita nya suba neh kasih ninga iya au mih selanjai lanjai ukai selanjai peping apa kenyua pus selanjai deh gasak ke seduai nya iya pa bisi endar nya dikingat ke iya. Nya alai nama da rami meh sida sekumbang ka begawai enchabuh arung nya tadi pengerami sida tadi ngena ulih kenang kitai meh enggau silik ditu. Tak chukup meh bansa pengerami dibantaika sida iya. Pia mega, utai ke nempa endang enda kurang ngalih betimpang bisi mega magang udah tembu gawai nya pengabang perlu mulaika diri ga ngagai menua enggau rumah sida iya empu. Aaa nama dah udah nya tadi kitai deh tuo ngelengkaka pengawa sida damu enda lama ngambi sesempak rampang pinang. Kitai ngena nganak tuai Damu ke benama Ragai ke bebini di Selimbau. Nyadi iya tu tadi jadi enggau tunggal iya empu benama Berdai. Taun maya Tegong Seduai menyadi iya kilat ke niri ke Gawai Enchaboh aruh nya tadi dia Ragai. Enggau mentua iya ke benama Jampung, Bumai, Mampul, Ulu, Dandang, Umai, orang bukai. Taun nya, maya orang tadi nya berengkut padi, dia hari siti sida serumah ke beduruk enggau sida Jampung sebilik ngangkut padi sida iya. Umai sida iya ari rumah Umasuk Nyawa. Enti orang kena tentu nyengala kering tegal bejalai enda datai iya ke sekali ngetu ku jerita wai. Lebuh sida ke berangkut sehari nya dia bededai tu enggau orang laban ngambi ke bisi empara orang ke berangkut sehari nya. Datai ba langkau mai din sebarang orang akan besimpanka padi lalu besimpanka besimpan agi lanji age. Macham ma menyan. Berengkah ari nya tadi sida ke lelaki sigi tukang pun magang bedai lalu ngintu utai da dapur. Nya deka tengah hari dia utai ke dipanduk iya pan nyau ga mansau semina nganti sida ke datai nya orang ke berangkut nya tadi pulai kumai kiap baru dah. Udah semua sida nya sampal datai, nya baru sida iya deka makai tengah hari. Nya alai seraya ka nganti orang ke datai dia berdai tu ka nyawa lalu mandi dulu ngagai penai sida iya. Penai sida taun nya semak rapi umai tisi kampung tuai. Nama enda iya perlu nurun iya enda tarik bedai tu. Tang sebedau iya nurun, dia dia madah kinyai iya pasal pejalai iya ke ka nurun madi kait iya tadi. Aku ka nyawa dulu ka manai dulu inai nganti orang ke sampah datai negi dinya bernah pia ku bedai. Au enda alai meh. Tang anang lama Negi orang nya sampal datai nyu nganti legi. Nyu orang nganti kitai enda manah. Jampat ke deh mandi, ku indai iya. Enda, enda aku lama indai, ku saut Berdai. Iya lalu nyau minjil genuk iya lalu nurun mandi tudah tuai ngagai penai sida iya ke tisi kampung kin. Nyampau ga penyawa sungai kalai mandi tadi penai nya tadi enda dinga jaku ari langkau mai. Datai kenu berdai ba sungai pemandi sida jadi dia iya lalu merebok ke genuk udah nya iya perlu betipuk mandi. Genuk dengkah ke iya ba tebing sungai enda jauh ari endur iya ka betipuk nya tadi. Udah betipuk dia berdedai lalu deka mulai kediri laban enggai ke orang nya nyau nganti iya telangkau dia. Iya pan lalu napatka genuk ke dengkah iya ba tebing ai nya tadi dah. Baru ka nguing kediri iya bejalai. Dia berdedai tak tepeda. kedua sien buah lensa dengkah ke orang ba tunggul ngimbai genuk iya nya. Ngimbai tunggul nya tadi taja amat bisi sepun lensa tang lensa nya nadai bebuah. Ukai maya buah maya nya. Jalai berdai alu mening buah lensat nya. Palik ai ke puchuk nadai ga lensat nya bebuah daripada iya. Eii ari ni penatai buah lensat nya? ku ati iya din. Buah lensat nya manah endar. Iya ga ari epuk amat, iya ga besai ga ma nya tadi. Ni enda tetenguk endar tudah berdai meda nya dah. Kenda berasai di jari iya tadi. Tak lalu nyingkil ke seleka lalu dempa iya buan ensat nya tadi. Di nya, pak iya baru ke seleka. Nyadi laluh nya tadi bai iya pulai ke langkau. Tu pama meh ngambi ke bisi gaga di gaga ke indai legi. Pia ko ati berdai nyalai iya lalu mupuk bejalai ngulai kediri minching labu iya nya tadi ke nua iya. Datai kenu bedai Delanggau, orang gang udah sampal magang datai nyengkaum laki bedai ke menemar agai nya tadi neh, anak Damu nya. Lebuh iya tama ba dalam Langgau, dia orang Palut Kenyit meda iya mijing sesit buah lensat. Apoh, dini deh bulih buah lensat nya endo? Bisi buai alun sat kitai ke ba penai nya pia, ku tanya Jampung nadai iya. Tang lebuh alun sat tu temu aku ba Tunggul ngimbai pun alun sat nya, ku saut Berdai. Iya lalu ngengkahka buah alun sat nya tadi ke dalam timpa. Lalu nyua tu nya ngagai indai iya, Eh, anak enda negau lensan nya enti ensingan. Enti lensat kitai nya amat nadai bebuah. Tentu nya tajuk antu. Tajuk remaung. Pia ko Jampung madah ke bini iya, Orang perlu begau neh. Iya betemu aku lensat nya nadai bebuah tau antu. Uji deh ga ngabah nya kin. Enti nadai bebuah nya, sigi tajuk antu meh nya, ku Penyampung madahka Ragai. Ragai perlu bukai guai ga nurun ngagai penai tadi ngabas Kelensat nya datai iya din anang Kelensat nya bisi bebuah nyu ngasuh gamal ke di nyu baka kekam ati udah diserarai api. Lensat nya baru ka ngeresak baru. ragai perlu bubai-buai mulai kediri kelangkau. Nadai aya lensa nya ngagai buah baru nelensa baru nya dia nyukang mati udah ke disererai api lebuh kitai ke nunu suba. Pia ku ragai. Ooh ti baka tu salah enda re menua entu endu endu. Nuan udah pun ni laban tayu re maung. Jari dek gatal ngaina nyeput utai ngaina nyapai utai sebarang endur. Temu sigi ngagai maya buah diatu. Ti utai ayan sengapa bansa nya sigi ngagai utai bukai nya nemu dek endang tajuk antu tajuk maong ka munuh kitai ka makai kitai. Pia ku jampung nih berdai palu nyerarat nya ba laban iya nyuna benda nya tadi. Nyau nemu diri empu udah pun ni ngambi tajuk nya tadi. Indai iya singan penyabak ga. Sida ke deka makai tengah hari nya pan nyut janggal. Sungkit asi kauk lauk alu makai. Tak sekejap aja sida makai, udah nya sida lalu mulai ke diri. Pagi ka berangkut padi nya tadi. Sida iya nadai nama-nama meh utai pagi nya tadi dah. Nyadi nyu tengah hari nya udah mayuh padi da engku tang agi bisi tinggal tang taja pia nya tadi laban ko nyu jamah berdai tu ko nyu puni tayu da mawang nya tadi dia sida nyu nadai nama nya betati ka ngangkun nya agi tah ditinggal sida dulu bala engku mai dia. Pulai kenu sida sebuat beguai-guai ke rumah naban ke bedai ke udah puni tajuk dema wong nya tadi. Datai di rumah, orang sekayu rumah perelu begau megang bedai lalu dikurung sida dalam tibang padi disadau din. Tibang nya endang deka alai sida iya nyimpan padi ke ulih sida taun nya, ku jaku. Nyadi padi ke dangkut sida pagi nya tadi. Lalu mengkang dalam laie menya dengkah sida sebelah ruai bedau besimpan ngagai kibang besadau deding. Nya meh sida serumah talu begau. Nya meh orang ke indu-indu anak mit nadai meh munyi siku laban takut ke remaung datai nyerang sida iya. Tuai rumah sida ke benama Sigau lalu ngempuru semua sida ke lelaki ke bisi dia. ba nama runggang kitai, nama pikir kitai dikena kitai nyaga andu nya pia tuda sigau nanya rayat iya. Orang sama bala nadai meh munyi mati kutu mata. Siko pan nadai nyaut, nadai ngeretik. Kitai tau enda kala betuntung utai bansa tu. Tu penuai umur aku tu udah. Enti baka munsuh ka datai nemu umur kitai nganti tang tuan tu ukai nya peda penatai iya pia aku tudah sigau nampung jaku nya tadi. Nadai rundang bukai unggal. Iya temu aku ari tuai sida apai munya ti udah bisi puni laban taja orang maun tai gaga ke kitai kuta ngena batang pisang enggau lampung tekalung pia ke sawa jampung apai beregai ti kitai serumah setuju ka pengawa nya nadai jalai bukai sepi aku ku iya. Haa sikau kelalu nanya bala bukai siku madah kediri enda ga nemu siku madah kediri enda ga nemu nya alai sida iya sama bela setuju ka penemu jampung ke mai ngaga kuta Batang Pisang enggau Lampung Tekalung nya tadi. Enti baka tu, manang tang luah kitai nya alai semua kitai ke bisi berumah ditu nurun magang sebarang kena tentu dapat mindah marang Batang Pisang kitai nya ngin sebelah ujung tayo nya nebing sungai belah ujung bilik kitai nya taparang pampat kita magang. Tang kita ke kering-kering agi nya da suah aku begiga ke Batang Tekalong sebedau bela temuda tau ga sebela endur ke bisi temu kita tau senaka ke ulih bai kita ku Sigau mai kadi ku kitai tunggal tang ngereja pengawa tu kediri baka tu enda bepadah enggi rumah bukai ke sama bela gawai semakai enggau kitai ngelama tu. pia aku empower nyadi empower tu manau tuai rumah ninga jaku empower munyi nya dia sida sama bukai sama setuju mega enggau jaku nya tadi amat nyau ngal meh nyadi kitai nengeli pengawa tu kediri baka tu baik ka orang ka selalu begulai enggau kitai ngereja pengawa nya sama bela semak ditu mega ulih rumban padah ka kitai. Ku sida iya, Sigau kalu setuju enti ni pihak nya mpadah kitai ngagai rumah jantung, rumah empati, rumah unchat, pia ku iya. Iya lalu ngiga tiga iku ari sida serumah ke rumpas bepadah ngagai rumah tiga buah nya tadi. Nyadi rumah sida nya sama bela enda jauh. Rumah jantung kira tiga tayung ari ili rumah sida iya. Pia ga rumah empati enda mega nentu jauh ari rumah sida iya. Nyadi rumah enchant tu bedarat madah ke sida nya kira pejalai setengah jam pia ti baka jam keti ditu. Jalai sida tiga nya tadi enda betangguh lalu nurun ba padah. Nyadi sida ke tinggal di rumah lalu nurun mega nitih ke atur pengawa ke diatur sida iya. Dulu agi ari nya. Nyadi semua orang ba tiga rumah nya tadi sebarang ke dulu nemu lalu nurun tekalai nya. Sebarang ke laun nemu lalu nitih dudi. Nama enda rumah Sigau penuh-penuh laban mensia sida ke datai dia. Ukai datai tubuh murus sida nya, nemu dih. Enda chukup nyikap diri ngena ngepan ngena pekayan bebai ke ubat pengaruh laban enda nyendiaka diri nya bebunuh laban atur maung nya. Ku nya ke nyata dia. Nya alai. Sembarang sida serumah nya ke tinggal di rumah tadi nadai mindah ke kiya ke sereta sida tu tadi datai sida iya pan lalu kiruh mega besawa murip empu rumah nya ngadu ke kuta Pintu Pisang, Batang Pisang nya tadi enggau Tekalong. lalu ditanah din magang sida nya. Sebarang kemarang pisang agi ga nurun ga begiga ke batang pisang, kumbai orang suba lebuh maya orang ke ngalah ke jipun dan kelili ke orang suba kumbai orang pilan pisang nya nama nya kena sida iya nyaga diri empu ngelaban jipun ke nyerang kelili ari nya. Abis pisang ke semak rumah sida nya tadi, sida lalu ngiga ngagai sebelah langkung mai ke bisi semak nya tadi. Nama deh ukai mayuh mayuh batang pisang enggau lampun tekalung nya udah deh ambi sida iya. Ukai deh ke ninggi diri deh turun sida ba tengah laman dia. Sebarang ke udah pulai ari babas lalu berengkah ngaga kuta ba tengah laman rumah Sigau ati ne. Kuta ke digaga sida iya umas iya pemesai alai ngurung kitai mensia. Terubah sida niri ke Pilan Lampung Tekalung digaga sida tiga iti beserak. Udah nya delapis sida iya ngena batang pisang dua serak. Nyadi Lampung Tekalung. enggau batang pisang nya tadi lalu ditanchang sida enggau temeran sereta enggau randau ke medu. Aa diatu kitai ngelengkaka pengawa sida Sigau enggau Jampung ke ngaga kuta alai nyimpan berdai ke udah unik laban tajuk Rengau nya tadi. Kitai ngenang semai di Batang Kanyau. Nyadi malam siti dia semai tu bisi mimpi. betemu enggau Kumang seduai Lelurong. Nuan wai senai enda tau enda madah ke laki nuan Bujang Lembau laban menyadi nuan ragai di menua bini iya dia bisi penusah iya. Bini iya puni tajuk Remaung kemari. Ti laki nuan enda ngesah sida iya, rumah sida sikau nya deka luas. diserang Bujang Berayun Mata Chelum ngeli jarang. Sida menyadi bisi lima iko diau ba Bukit Entuyun. Nani ni Senai tu mimpi ditu, pia ku Kumang madahka Senai. Baru ka nanya kumang iya tang enda sempat alai kumang seberai lulong lalu sap ayas. Sereta iya dani dia iya lalu ngerak anak iya dua iku nya Kilat enggau Tegong. Dong dong dani dani seduai pia ku iya. Seduai menyadi nyekel dani nemau entai indai alai nuan tengerak ke nuai tengah hari malam buta tu pia ku Kilat. Ninga sira menyanak berandau dia ada mung perlu tani ga. Iya lalu angkat ari dalam kibung lalu mansang ngagai sida tiga ke berandau nya tadi. Nama utai ke randau kita tiga begau malam tu endo? Pia ko Damu nanya. Senai lalu nusi mimpi iya ngagai sida tiga. Semina maga nadai dia laban iya ke. Nadai ba peninduk iya, nama iya tadi? Iya tu ba peninduk iya deruai dia lebuh senai ke ngereak anak iya tadi. Nyangka nyau Meh nemu meh kinih orang bujang nya ka nyau ngayap kinih. Alai nadai agan iya dabas sida ke ruai ba peninduk nadai biak dia. Nyadi aku bisi kinyap apai piak aku senai. Tak sai ke. Bemimpi betemu enggau Kumang seduai Lulong. Nyadi seduai iya madah ka aku, Ragai bisi penusah ba menua bini iya din. Nya alai seduai iya madah ngasuh madah ka Apai Tegong seduai Kila pia ko semai. Damu pelalu enda memunyi. Pia ga seduai nyadi nya tadi kilat seduai tegung sama enda engkeretik siku udah ke ninga mimpi senai nya tadi. Pia nya alai aku ka sekali tu ngelengka ka cherita tu ba tusun ti kedua puluh satu tu nyadi tampung iya bekeni enda kini cherita tu laban senai tu udah pemimpi ngasuh Dasah kuma Sodai Lulong madah ke laki iya ujar lembau laban ngaika nadai mantu ragai ke bisi penusah ba menua bini iya di Serimbau ti. Anak-anak mending ka tampung cherita tu ba tusun ti ke dua puluh dua ilau. Empu aku sekali tu bye bye.